Helo yna a chroeso cynnes i'r ardd ar ddiwrnod braf o wanwyn. Da ni gyd yn gorfod aros mewn rwan, ond gobeithio bod pawb yn gallu mynd allan i'r ardd neu rwla agos i fwynhau byd natur. Ac un o'r pethau gallwn ni gyd wneud i helpu, yn enwedig ar adar, ydy hyn. Rhoi bwyd allan, dwi roi cnau mwnci, sef peanuts, a peli braster, fat balls, allan. Rhywbeth arall gallwn ni gyd wneud ydi rhoi blychau nythu allan, nesting boxes. Nid yn unig ar gyfer adar, gallwch chi brynu rhein rwan ar gyfer anifeiliaid fel y draenog, hedgehog box, a hefyd rhain, lwch ar hwn. Mae hwnna ar gyfer gwenyn. Solitary bees, a mae hwnna'n cael ei ddefnyddio eleni eto achos bod yr haul yn tywynnu a digonedd o flodau o gwmpas. Un o'r blodau pwysica yn yr ardd ydy hwn. dant y llew. Neu dandelion. A mae pawb yn meddwl mae chwyn, weeds ydy hein, ond dydyn nhw ddim. Maen nhw'n bwysig iawn yn enwedig i'r gwenyn, felly os oes gennych chi ddant y llew yn yr ardd, gadewch lonydd iddo fo. Dyma i chi flodau cyfarwydd iawn i'r rhan fwyaf ni, dwi'n siŵr briallu ydy'r rhain, yn Saesneg primrose. A'r rhain ydy gyda rei o'r bloda cynta i ymddangos yn y gwanwyn, a mae'r gair Saesneg primrose yn dod o prima rosa, Lladin, prima rosa, the first rose of spring. Un peth syml gallith pawb i wneud er mwyn denu bywyd gwyllt i mewn i'r ardd ydy adeiladu pwllyn, a pond, Da ni'n ffodus, mae gennym ni bwllyn eitha mawr y fan yma, ond does am rhaid o fod yn fawr o gwbl. Os oes gennych chi hen sinc neu hen dop bin metal, gallwch chi roi hwnna ar y lawnt i lenwi o efo dŵr a mi ddaw'r bywyd gwyllt i hwnna hefyd. Dwi wedi plannu hanner dwsin, chwech, o goed afalau yn yr ardd a'r amser yma o'r flwyddyn maen nhw fel allwch chi weld ar i gorau. Fyddan nhw gobeithio llond afalau ar ddiwedd yr haf ond rwan mae'r gwenyn wrth i boddau efo nhw. Dyma i chi floda eto, oedd yn niferus dros ben ar ddechrau'r gwanwyn, ond falle sydd ddim mor niferus rwan, maen nhw wedi mynd drosodd, maen nhw'n dechrau marw yn ôl. Ydy llygad ebryll yng Nghymraeg, yn Saesneg lesser celandine. Mae'r rhain, fel y blodau i gyd, yn bwysig dros ben i'r gwenyn sy'n edrych am fwyd ar ddechrau'r gwanwyn. Dyma i chi bry bach diddorol ydy hwnna. Mae o'n edrych fel gwenyn. Looks like a bee. Ond dim dyna be ydy o. Gwenynbryf ydy o. Bee fly. Sef pry sydd yn edrych fel gwenyn. A, a fly that looks like a bee. Ac eto, mae hwn yn hoff o fwydo ar ddant y llew a mae wedi bod yn gyffredin iawn eleni. Wel, dwi'n gobeithio bod pawb yn nabod y blodau glas yma tu ôl i mi. Chi'n gweld nhw fan yma? Yng Ngymraeg, clychau'r gog neu bwtsias y gog. Yn Saesneg, wrth gwrs, bluebells. A mae bluebells yn ffynnu yn gyffredin iawn ym Mhrydain, very common in Britain. A mae pobl o'r cyfandir, from the continent yn dod draw i Brydain i weld y sioe o flodau Butcher's a Gog. Blodyn arall sy'n gyffredin iawn ar hyd ochrau'r ffyrdd, yn enwedig eleni, ydy hwn, botwm crys yng Ngymraeg, yn Saesneg, Greater Stitchwort ond mae yna lot o enwau yn ymwneud efo botwm yn Saesneg hefyd, brass button yn hun neu poor man's buttonhole yn enw arall arno fo. Rwan dwi wedi sôn yn barod am bwysicrwydd dant y llew i wenyn, dant y llew wrth gwrs ydi Dandelion, wel, nes ymlaen, unwaith mae o wedi blodeuo a wedi cael ei ffrwythloni, once it's been fertilised, mae'r hadau yn ymddangos, a mae hein yn gyfarwydd iawn i bawb ac yn fwyd i adar bach a hefyd, ffff, rhywbeth i blant gael chwarae fo fo. Os ydych chi yn gallu adeiladu pwllyn eitha mawr, os ydych chi'n ffodus, falle ddaw'r blodyn yma, un o'n hoff flodau Yng Nghymraeg, gold a gorse. Yn Saesneg, marsh marigold a dwi'n cofio'r bloda yma pan o'n i'n fachgen bach yn tyfu ar hyd caeau gwlyb ym mhob man. I remember them growing on wet fields all over the country when I was young. Mae'n anodd iawn i fi ddangos nythod adar, birds nests, i chi, achos dwi ddim isio i aflonyddu, dwi ddim isio disturbio nhw, ond o'n isio dangos hwn. Mae hwn mewn eiddew, ivy, mewn postyn, reit yn ymyl y tŷ. Allwch chi weld hwnna? Nyth driw. Y wren's nest. Ffantastig. Dwi wedi camu allan o'r ardd dim ond rhyw 20 metr, 20 metres, i ffordd fach dawel. Ac wrth ochr y ffordd, gallwch chi weld fan yna tu ôl i mi, planhigyn blodyn o'r enw gorthyfail, gorthyfail, yn Saesneg cow parsley neu lady's lace, ac yn y gwanwyn mae'r rhain yn tyfu yn gyffredin iawn ar hyd ochrau'r ffordd. A dyna ni, dwi wedi mynd â chi o gwmpas yr ardd ac allan dim ond tua ugain metr o'r tŷ, a mae o'n dangos i gyd os isio chi wneud ydy gwneud y pethau bach, do the little things, plannu coed ar gyfer y gwenyn, adeiladu pwllyn, build a little pond, rhowch y blychau allan, boxes out for birds, mammals and bees, a da chi, edrychwch ar ôl y bywy gwyllt. Diolch am wrando, thank you for listening.